Azul fell-awen ay tmehna tiyessetmatin, sslam n Lmasiḥ, sslam n win yeddren fell-awen, yettbak isem n Lmasiḥ, ad nɣer kra tseddarin seg wawal n Sidi Rebbi. De versi na snat tseddarin di Matta tmenṭac, taseddart tis tmanya akked tis tesɛa. Neḥwaj ad nefhem awal n Sidi Rebbi iwakken ad t-nessexdem akken ilaq i tudert neɣ xaṭer ma yella ur nefhim ara awal n Sidi Ṛebbi ur nessexdam ara akken yella amen di Matta tmenṭac tasdaɣ tmanya ak iqab ma yella d afus-ik neɣ d aḍar-ik ad k-yesseɣlin di ddnub gzem-iten ḍegger-ten akkin fell-ak, axir-ik ad tiliḍ di ddunit d aɛiban, wala ad tesɛuḍ sin iḍarren neɣ sin ifassen, ad tettwaḍeggreḍ ɣer tmes unxetti. Ma yella daɣen ma yella daɣen d tiṭ-ik ara k-yawin ɣer ddnub, qleɛ-itt ḍegger-itt akkin fell-ak, axir-ik ad tiliḍ di ddunit s yiwet n tiṭ wala ad tesɛuḍ snat wallen, ad tettwaḍegreḍ ɣer tmes n lǧahennama. Dɣa ma yella ad nɣer tiseddarin-agi s lɛeqliya-nneɣ kan, s lefhama-nneɣ, ad d-naf am wakken Lmasiḥ ibɣa ad iḍur lǧettat-nneɣ, neɣ Lmasiḥ s uselmed-ines ibɣa ad ɣ-iḍur. Lameɛna ayen i d-neɣra mačči d ayen i d-iqessed Yasuɛ Lmasiḥ, axaṭer ayen i d-iqessed yella deffir imeslayen i d-inna. yella deg imeslayen-agi dinna bien sûr, yella wayen ara d-nefhem. Dqiqa, ma yella d afus-ik neɣ d aḍar-ik ara k-yesseɣlin di ddnub, neɣ ma yella d tiṭ-ik ara k-yesseɣlin di nwen, ara k-yesseɣlin di ddnub, dqiqa gezzem-it. I lmeɛna-ines mačči mačči ad d-ddmeḍ ad tgezmeḍ aḍar-ik neɣ ad tgezmeḍ afus-ik neɣ ad d-tqelɛeḍ tiṭ-ik, mačči d acu i k-d-iqesden Lmasiḥ.

Ugur n Lmasiḥ mačči d ifassen-agi-nneɣ neɣ d iḍarren neɣ d allen-nneɣ, mi d ddnub-nni aɣ-ittawin, neɣ d ayen akkenni uɣur aɣ-ttawin lemfaṣel-agi, ama d afus-nneɣ, ama d aḍar-nneɣ, ama d tiṭ-nneɣ. D wagi i d ugur. I bac ad nefhem awal n Sidi Ṛebbi, ilaq ad nmuqel tiseddarin-nniḍen acu d-qqarent. Amen? Nekk, nekkni s teqbaylit nqarr-d, ad ak-yini yiwen, jbed-d aḍar-ik, Ḥbes-d aḍar-ik, neqqar-d akkagi, adi, kkes-d tiṭ-ik, kkes-d tiṭ-ik sya adi, nessexdam imeslayen-agi, kkes-d lmeɛna-ines, wexxer-d tiṭ-ik, ur ttmuqul ara, ayen akken ay, ayen akken ad ttmuquleɣ iyi-sseɣlayen di ddnub, ayen akken iwumi ad ttnezziheɣ, ayen iwakken ad ttruḥuɣ, ayen akken ad ttɣimeɣ ttmuquleɣ, ayen akken ad ttruḥuɣ s uḍar-iw, ayen akken ad ttemmɣeɣ s ufus-iw, Tukarḍa neɣ ad ddmeɣ asexm afus-iw akken ad xemmeɣ ayen inǧessen, ayen icemten? Nek, d ayagi d-iqsed Lmasiḥ. Lmasiḥ ur d-iqsid ara ad negzem ifassen-nneɣ neɣ iḍarren-nneɣ, ma iqsed ad tt-negzem, ad nemfareq akk ayen akken ad xeddmeɣ s ufus-iw, ayen akken ad xeddmeɣ s uḍar-iw. Nekk bɣa ad ṣfun lecɣal-nna, ad ṣfu ad tesfu tmuɣli-nna, ad tesfu tikli-nna. Nezmer ad nɣer kra tiseddarin bac ad nefhem tiseddarin-agi ixtawen Sidi Rebbi, bac ad tenefhem ilaq ad nwali tiseddarin-nniḍen acu d-qqarent, ad nɣer lemtel di Yeɛqub, Yeɛqub ilan ameksa di Yurucalim, di tmezgida n Lmasiḥ,

Ala wacu t-isselmed uɣensi daɣen, Yeɛqub Ukna, Agzemt ifassen-nwen, mmi zizedget ifassen-nwen. Ata wacu d-iqsed Lmasiḥ seg uselmed-ines, ata wacu d-ifhem Yeɛqub illan d yiwen seg inelmaden n Lmasiḥ, neɣ d yiwen seg wigad yumnen s Lmasiḥ, i yellan akter d gma-s di lǧetta n Lmasiḥ, d mmi-s n Mari. I k-yeqqar Zizget ifassen-nwen. Timuṭi, tabṛat n Timuṭawes tamezwarut. Kif kif. Timuṭawes tamezwarut, ixef wis sin, taṣeddart. Taṣeddart-is tma, iḥeqqa bɣiɣ ad ilin di mkul amkan yergazen ay refden ifassen-nsen ɣer Sidi Ṛebbi s wul yeṣfan mebla lɣec d yir axemmem. Gzan irefden ifassen-nsen. Des mains pures s trumit. Nezmer ad t-id-nwali rapidement s trumit. Ok. Ad t-id-nwali Antimotawus ifassen des mains pures s trumit, des mains pures. Kra jeveux donc

Nekk a xeddmeɣ di sser s ifassen-iw. Nǧasan a xeddmeɣ. Tukareḍ a nettakreɣ. Aswaɛdin a swaɛdayeɣ s uḍad-iw. Akken acu i d-iqsed wuɣen Sida Rebbi. Aḍar-nneɣ kifkif deg wa n Nuḥ. A s ihellilen. Ad d-nmuqel i tektabt ihellilen. Ihellilen mya u ţţeɛṭac. Iḥbiben 119 taseddart Ihla 119 taseddart tis meyya ah, meqqer uhlil-agi ur nettaweḍ ara taseddart-agi alamma alamma d tameddit At wacu sinna sinna lebsamist Qeḍɛeɣ, qeḍɛeɣ uḍar-iw yir bardan i wakken ad ḥerzeɣ awal-ik. Wala! Donc mačči d agzam i yegzem aḍar-is, tanemmirt i Lmasiḥ ɣef wawal-is, lameɛna yegzem rrwaḥ s amkan-nni neɣ ayen akkenni, tikli-nni n diri lḥu, kra qeḍɛeɣ uḍar-iw yir bardan i wakken ad ḥerzeɣ lewṣayat-ik. Neɣ wi kan ḥerzeɣ awal-ik. Acu d-isuter Lmasiḥ seg-neɣ? Mačči ad negzem aḍar-nneɣ neɣ ad negzem afus-nneɣ. Lameɛna, i wakken-nni, acu ara nexdem? Ad tt-negzem, ad nemfaraq akked ddnub. Imukan n uɣar nettruḥu, ayen kan ad sekreɣ, ayen kan ad zennuɣ, anda akken-nni ad ttruḥuɣ i wakken-nni ad xedmeɣ ayen icemten, neɣ anda akken ad ttazzaleɣ i wakken ad ssiwḍeɣ tixbiṛin n diri, ayagi ikli Lmasiḥ ad d-issutur deg-neɣ i wakken ad nemfareq d lecɣal n diri. Tiṭ kifkif, nezmer ad d-naf tiseddarin ɣef wallen aṭas i yellan mi ad nɣer kan di Luqa, Luqa ḥdac, taseddart tlata u tlatin d asawen, awansi d Rebbi acu d-inna, Yeqqar, Tiṭ d taftilt n wemdan, ma yella tiṭ-ik tṣeḥḥa, ad tiliḍ di tafat, meɛna ma yella tedderɣel tiṭ-ik, ad tiliḍ di ṭṭlam. Ḥader ihi ad tuɣal tafat yellan deg-k d ṭṭlam. Ma telliḍ di tafat s lekmal-ik, ur yettili ara deg-k ṭṭlam, ad tiliḍ di tafat am teftilt ma tecceɛceɛ fell-ak. Donc dagi, xaṭer s wallen ad nettwali. S wallen ad nettwali. Iɛawen Sidi Ṛebbi ad ɣ-inehhu i wakken-nni s tamuɣli-nneɣ neɣ tiṭ-na ad tdum di tafat. Acu d tafat? K-iqqaren ma yella ma yella tiṭ-ik tṣeḥḥa, k-iqqar tiṭ d taftilt n umdan, ma yella tiṭ-ik tṣeḥḥa ad tiliḍ di tafat. Lmeɛna-ines, ma yella leḥḥuɣ s lewṣayat n Sidi Ṛebbi, ttwaliɣ lecɣal s wawal n Sidi Ṛebbi, ttaɣeɣ awal n Sidi Ṛebbi, leḥḥuɣ di tafat, Bawan sida, Baxtawan sida, di taftilt iceɛlen. Mi ma yella ruḥeɣ ar ddnub, donc aqli di ṭlam. Iɛwan sida Ṛebbi ccqa ma yella, ma yella tiṭ-iw, tiṭ-iw di ṭlam i tella, ad iliɣ s lekmal di ṭlam. Ccqa ma telliḍ di tafat, s lekmal-ik ur yettili ara deg ṭṭlam, ad tiliḍ di tafat am teffilt mi ara tecceɛceɛ fell-ak. Dɣa ḥader, ḥader ihi ad tuɣal tafat yellan deg-k d ṭṭlam, lmeɛna-ines ḥader tiṭ-nni s wussan tettwaliḍ lecɣal i yebɣa Sidi Rebbi, lecɣal yelhan ur aɣ-d-isawel Sidi Rebbi s wawal-is, ad tuɣal d ṭṭlam, lmeɛna-ines ad tt-id-tekkseḍ seg wawal n Sidi Rebbi, ad txedmeḍ ayen akken ur nlaq ara. Dɣa Sidi Rebbi aɣ-d-yessawel i wakken ad d-nekkes tiṭ-nneɣ, ad d-nekkes ayen umi ad nettnezzih, ayen ad nxeddem, aniwa ara nettruḥu. D acu tebɣa ad nelhu a Sidi Rebbi? Mačči ad negzem, ad gezmeɣ afus-iw neɣ ad gezmeɣ aḍar-iw neɣ ad d-qelɛeɣ tiṭ-iw, mačči d annect-agi. Lameɛna, ad gezmeɣ, ad d-qelɛeɣ ayen akkenni i tḥemmel tiṭ-iw s teksa, ayen akken i ndir i tḥemmel tiṭ, tiṭ-nneɣ, ccehwa, i naɣ-ittawin ar ccehwa, ayagi yekkuli d ayen isseḥzanen Sidi Rebbi. Ilzem ad d-naf, d-naf yiwet lḥaǧa di laṣel n ddunit, Ḥewwa mi tedneb,

Ayqa tameṭṭut twala belli ṭṭejra-nni telha i wučči, teɛǧeb-as i tmuɣli, yerna d tin izemren ad d-tefk tamussni, tekkes-d si lfakya-nni, tečča, yerna tefka i urgaz-is yellan yid-s, tečča seg-s. Nekk d anect-agi txemmem Ḥewwa. I leǧnan ɛiden, twala Kra twala bli ṭṭejra-nni telha i wučči. Donc twala, après temma teɛǧeb i tmuɣli, yerna d tin izemren ad tefk tamussni. Tekkes-d si lfakya-nni. Donc temmuqel, tcehwa, texdem s ufus-is ayen akken iḥermen. Donc ata wacu aɣ-isselmad ɣur-n Sidi Rebbi di matta, di matta Tmenṭac tasdaft tis tmanya akked tis tesɛa. Donc ad negzem akked akked ddnub ayen akkenni ixeddem uḍar-nneɣ anwa akka ittawi uḍar-nneɣ ad t-negzem akked ddnub. Anwa akka yettawi ufus-iw ar ddnub ad t-gezmeɣ akked ddnub-nni. Anwa akka yettawi tiṭ-iw ar ddnub ad t-gezmeɣ akked ddnub-nni. Ad ken-ibarek Rebbi s yisem n Yasuɛ Lmasiḥ.